Nos ddiwetha, reis yma gyda poster a dau newydd o Real Odl um, gyda'r teitl yr wyddor. Lot o chi wedi gweld hwn yn barod yn amlwg, ond felly ddim wedi gweld e lan mor agos o hyn, a meddwl felly byddwn ni'n cymryd y cyfle nawr felly i fynd trwyddo fe a'i esbonio bach o um, yr holl gynllunio wrth mewn iddo fe den. Yn wahanol i lot o'r pethe peinto fi 'di bod yn neud, ma' hwn wedi cael ei neud ar y cyfrifiadur yn amlwg, yn dilyn um, cwpl o wythnose o neud doodles ar bapur gynta, um, bwydo nhw mewn wedyn, defnyddio meddalwedd ar y cyfrifiadur i liwio popeth mewn, a wedyn rhoi popeth at ei gilydd fel un poster mawr, a wedyn caledu ar graffi, a fi eitha hapus gyda ffordd mae wedi troi mas i fod yn onest. A gobeithio bod chi sydd wedi prynu'n barod yn cytuno. Mae gyda ni um, lot fach o lew yn amlwg, a felly yn wahanol i'r arfer, wedi cadw'r cefndir yn wyn. So mae lot o'n gefndir i'n ddi fel arfer yn dywyll, o'n i'n meddwl bydde fe uh, neisach cael poster, felly mawr lliwgar, a rhywbeth bydd yn sefyll mas ar wyn am unwaith, um, yn enwedig os yw y poster yma felly yn mynd i fy lan mewn ysgol neu mewn um, ystafell wely plentyn ac yn y blaen. A wedi trio cadw fe i apelio i oedolion fyd felly. Yym, dim unrhyw reswm bod fi wedi dewis un peth fwy na'r llall o ran uh, llythrenau. Pan o'n i'n mynd trwyddo nhw, o'n i jyst yn meddwl beth byddwn ni'n gallu tynnu llun sy'n gyda siap mawr clir oedd fe. Cyn dechrau, rhywbeth byddai pawb yn gallu adnabod. Rhywbeth byddai'n rwydd felly i dynnu llun hefyd, dim trio wneud rhywbeth sy'n rhy gymleth gyda gormod o um, siapiau gwahanol dan. A ni hefyd yn trio meddwl am rhywbeth bydde um, gyda rhyw liwe gwahanol i'w gilydd yn lle bod y fi gormod o'r un lliw, jyst i gael bach o amrywiaeth. Um, oedd e'n amlwg hefyd bod eisiau cadw uh, geiriau'n weddol o uh, fyr. Um, unrhyw beth sy'n mynd bach rhy hir, yn amlwg bod chi'n goffa bod ychydig yn llai wedyn. Um, ond wedyn wrth roi popeth at ei gilydd, mae wedi dod mas yn eitha da. um, gyda digon o le i bob peth. Um, mae fe'n edrych fel poster sy um, gyda cydbwysedd eitha da. Um, a wedyn mae dyn ni, wel dechrau gyda'r afal ar y dechrau, wedyn mae dyn ni'r balŵn, fi'n credu mae'r cranc yn credu yw'n hoff lun ni ar yr holl beth, yn ei llai hwnna neu'r braig. Um, mae dyn ni'r chwilen, wedyn mae dyn ni'r dinosaur. Um, a ni'n gofyn i'n blant i hefyd um, pa fath o bethe bydden nhw wedi licio gweld arno fe, achos yn amlwg um, pan o'n i'n stryglan i ddewis rhwng doi um, beth gwahanol, lle bydde um, barn rhywun arall yn help. Felly wedyn ni ddraig yn amlwg, wedyn yr eliffant, fan, wedyn byddwn ni ffrindiau, wedyn ni'r gwely. Um, oedd y gafr i gael yr yng yna wedi troi mas yn well o beth o'n i'n meddwl, oedd y yng ngafr Pan pan ddechrau es i wneud y gafr, o'n i ddim yn rhi siŵr os byddai fe'n edrych o'r gafr ar y diwedd, agos um, dwi ddim yn un o'r ei gore am dynnu lluniau wastad, er byddwch chi felly ddim yn credu ni ar y pryd. Um, fi'n mwy yn neud ar geiriau, mae'r um, pobl lot gwell na fi yn dynnu lluniau gael yma. Um, Wedyn mae'r hael, yr iar, Jack i baw, felly yr unig un sydd falle bach yn fach Um, byddwn i'n licio hwnna bach yn fwy o bosib, ond wedyn mae fe dal yn gallu um, cael ei adnabod o ran siap y llun a'r geiriau. So, dwi e ddim wedi bod mor wal yna. Wedyn mae dyn ni'r lemon, mae'r llif dwi'n troi mas yn uh, well am ni'n meddwl fyd. Dyn ni'r falwen, Fi'n credu bod nith hanes i mwy o amser yn uh, tynnu llun, jyst agos bod lot o bethau bach gwahanol yn stico mas ohono fe, ond i brofi to Yym, sim rhaid bod yr ochrau i gyd wastod yn esmwyth neis neu'n linellau syth. Yym, jyst bod rhywun yn gallu adnabod y llun a'r geiriau pen draw, mae fe'n gweithio. Yr octopus yn un o'r rhai mwyaf o hwyl i wneud, gyda llyffrennau um, yn gorfod ffitio mewn yn y pen yn amlwg, a wedyn oedd un o'r uh, Coesau gyda'r ys ar y diwedd. Y pensil yn amlwg yn weddol rwydd i wneud. Oedd dynu'r persawr. Um, y roced a'r rhosyn. A un o'r problemau ges i oedd y roced a'r rhosyn, fel o'n i wedi cadw nhw ar y ffail ar y cyfrifiadur, wedi rhoi hunain fel rhosyn gyntaf, wedyn roced, dim ond achos oedd e wedi um, cael ei drefnu nôl yr oedd o'r Saesneg. Um, a diolch yn fawr i'r person oedd sylwi bod hwnna uh, wedi cael ei uh, roi lawr y ffordd anghywir gyda fi. So bydde hwnna wedi bod yn um, gamgymeriad costus, a mae fe'n digwydd weithiau. Uh, spectol wedyn, wedyn mae dyn ni'r tebot, mae'r thermometer wedi troi mas yn eitha da, mae'r ew dyn ni, yr wy, a wedyn mae lot wedi gweud bod nhw'n licor ysbryd. Um, Sa'n gwybod os hoff un gyda chi, um, ond fel wedi si, y cranc ar fraig yw'n hoff rai. Mae fe'n boster eitha mawr, um, mae fe yn edrych yn arbennig o dda byddwn i'n gweud mewn um, ffram ddi, um, fel sy'n lot o'n bethau yno. Cydyn nhw di yn ei popeth arall i sefyll mas, gyda'r holl um, amlinelli di, y teitl di, cydyn nhw bach o ddi rownd yr ochr yn edrych yn dda iawn. Os chi'n mawntio fe hefyd, byddwn ni yn argymell, ond byddwn ni felly'n mawntio fe uh, yn ddwbl gyda y prif fawnt yn uh, wyn yn amlwg, ond cael un di y darn o fe hefyd a a cael rhyw linell fach dene du yn mynd tu fewn y mount tu fas um, i gael rhywbeth o linell dwbl ddu wedyn o'n mount na um, mewnol ar ffram. Mi'n siŵr bydd hwnna'n edrych yn smart nes. So, fel wedi si, rhywbeth gret i fynd lan ar wal um, plentyn, um, ond gobeithio to yn apelio i um, bobl sy yn meddwl bod fe'n edrych eitha neis yn ei ystafell fyw nhw hefyd. Um, yn sicr mae fe'n bwynt trafod am rhywbeth gallech chi ddangos i bobl eraill a fi'n siŵr wneud y ddyn i sylw fe'n ystafell. So, os chi yn meddwl bod fe'n rhywbeth byddwch chi'n hoffi, um, mae fe ar gael ar y wefan am 20 pint. Os ych chi'n meddwl bod fe'n rhywbeth byddwch chi'n hoffi yn yr ysgol hefyd, cofiwch gysylltu. A gael rhywbeth allai wneud. Diolch.